Mi ke yama dilanti Ini Stasia i mi ta kere ku mi ta yama tambe huntu kuné Jackie Bernabela, tambe mi no ta bisa Señora Jackie Bernabela, no, Jackie Bernabela, Ini Stasia. Lo informa nos tokante e proseso di su kolekshon di poesia trilingüe Na nomber di amor, E naam der liefde, In the name of love, sigui pa deklamashon di e poema Isla Natal. Geboorte-eiland, Island of Birth, na encargo di Ini y Jackie. Por pasa dilanti. Bon tardi tur hende, mi ta masha contento di mira diferente cara conoci Mi ta kere ku mi no tin mester di mas introdukshon, pero kisas ta bon pa bisa ku semper mi ta sinti e orguyo di ta forma parti di Tres Isla. Pasobra mi a nase na Aruba, mi mayornan ta di Boneiru, anto mi ta biba na Kòrsou. Anto esei ta forma parti di mi identidat. Mi ta sinti mi identifiká for di chikitu ku tur tres isla, anto ku e lenga, nos lenga papiamentu di tur tres isla. Anto asina malanta, papiando papiamentu komo mi idioma materno, Pero hañando for di chikitu buki pa lesa. Anto e tabata na hulandes. Anto bo a sigui p'e bai skol na hulandes, siña hulandes. A resulta ku mi gusta idioma. Anto mi gusta tur idioma. Mi ta stima mi idioma papiamentu, pero mi mi tin interes pa idioma en general. Anto esei a bin resultá den e skibimentu ora Mahanjami inkonsientemente ta skibi na dos idioma. Pero pa mi gran sorpresa, ora mi a bai ora mi a disidí di kolekshoná tur loke mi a skibi e añanan ta pasa, Mi a bin descubri cu mi tabatin dos poema na Ingles meimei. Anto e ora ei mi di ok, mi a skibi na tres idioma. Anto lagami saca e buki tambe na tres idioma, pasobra pakico lo mi laga esun atras, anto saca esun di e otro di. Papiamentu so of hulandes so. Te ora asina a e idea a nace pa trece un obra di mi poesianan na tres idioma. Pasobra mi di mi ke pa traduci nan tur tambe na tur tres idioma. Anto den esey mi ta mi kier a trece dilanti e parti di traduccion literario. Kon importante mi ta mira tradukshon interliterario? Nos ta papia di edukashon trilingwe, multilingwe, a mi ta bisa multilingwe, pero e parti di tradukshon ta forma un parti masha klave di dje. Anto p'esei mi ke sera e parti aki ku un sita, un quote na ingles, di un eskritor merikano Paul Auster, Cu ta bisa perfectamente miho ami no por dice e importancia di traduccion y tambe di traductor, pasobra mi obra no ta, mi no ta sinti cu ta di mi mes, mi ta sinti cu e tabata un proceso colectivo di diferente hende, anto e proceso di traduccion ey tabata algo sumamente fascinante. Ok. Translators are the shadow heroes of literature.

Danki. Sorry, mi a lubida di bisa algu. Masha danki pa e espasio na Academia Papiamentu i tambe danki na e sponsor ku boso a mira aki. Anto, mi a bisa kaba ku mi a nase na Aruba. E siguiente poema, e poema nos ta bai dediká Jackie ku mi ta hasié kuminsando na tres idioma. Oke. Isla Natal, Cu mi lombrishi de ra, mi isla natal a disparse den ilusion di turismo mundial y e ser Rubiano puru a hundi cu e placenta den tera di olvido. Geboorte-eiland.

Boneiru, Pa añanan largu kaba e isla desflorá ku ta warda yegada di su yunan ku pasenshi. Ma ke tu bai e serunan di salu ta sigui soya herida di pasado? I e yunan di e isla ta sigui anhelá sanashon di nan suela. Te dia nan ta kla pa risibí simia nobo di kurashi den nan skochi.

Ladronnan di nos lenga. Ladronnan di nos lenga tabata e promé atrakadónan ku a trapa pia na nos islanan, yega aki, konkistá, okupá nan i kometé nan chochoria, bagamunderia i piraterianan. Nos promé ehèmpelnan masal di burdugo kriminal. Siglonan pasá Nan a drenta nos cas, horta nos tesoronan, deportá nos, negoshiá ku otro trafikadó bandidu, kumpra nos, kue nos prezu i masakrá nos ora nos a resistí i sapatiá manera bestia kondená pa mataderu. Ademas, nan a stiwa nos den barku, paketá nos manera sardinchi den bleki, krusa kontinente i oséano, benta restu di nos kurpanan morto den laman, dividí nos komo sobrebibiente, habri nos for di otros, ker nos famianan, mama, tata, yu, welo, wela, sernan kerí, bolbe bende nos, yiba nos tera leu i pone nos traha forsá. Pa nan biba, kome, fiesta, progresá i ekspandé nan imperio. Ma esei no tabata sufisiente, paso pa por mantené poder mester a aktua violento i sigui dominá, maltratá Humiliá, menospresiá, manipulá, distorsioná i bringa nos kerensianan laba nos serebro ku imágen engañoso ku ta pinta nos manera hende frakasá ku ta rechasá nan mes, nan aparensia i raisnan. Asina nos ta pèrdè abla, neglishá nos lenga i kustumbernan, kultivá bèrgwensa i amnesia, sumergí den enseñansa falsu, I tuma eseinan komo e úniko bèrdat. Ma apesar di tur intento di destrukshon, nos lenga gueriyero a nase, krese i floresé den skondí, den kantá sekreto, den kuenta kamuflá, den relashon amoroso i seksual, den ritual proibí, den ducho, proverbio, banderita, Karta i charada. Atrap'é, venen'é, prohibi'é i troumatis'é, ma sabí, soberbia i vrijpostu ku e ta, el a sigui su destino manera awa ku ta sipel pasa den tur skeer, alkansá laman, bati kontra baranka, subi kosta, nutri tres isla. I multipliká, kosechá, wapa Seú i stima Dan, balia barí, tambú, maskarada i karnaval. Kant dende, bula kandela, batisá, selebrá, namorá, kasa, susurá, despedí, lamentá, prediká, lokutá, madurá, purifiká i sana su mes ku zeta i perfume delikado di kansion, poesia, diskurso i historia. Ladronnan di nos lenga ke sigui hòrta nos. Nan intentonan astuto por blendu nos ratu ratu. Ma nos lenga di gueria no ke sigui mal ehèmpel, sino ta skohe pa vigilá i praktiká inteligensia, sabiduria i elegansia pa planta simia di bèrdat ku amor i rekonsiliá, pa un dia por fin transformá ladronisia brutu den diskulpa, pordon, sanashon i restorashon.